cape town couples are having a good time vachiengaja vese so people came with eh, vanhu uh, vakauya nekutaura kwavo nemaonero avo people are saying kuti hanzi kana kangoma koririsa kanenge kakuda kupaduka vamwe vakati uh, too much friendship is, is going to rake the ship friendship yawandisa kucape town pamacreators zvekuti zvichapedzisira zvava kukonzeresa nyonga nyonga so ini ndauya nepfungwa dzandinadzo dzandinadzo dzakawanda wanda dzandakaanalyza ndikaona masweets why because people are saying kuti hanzi they are having too much company around each other panana shelton panana um, kimen tanaka there is tight and kiki there is also this other couples that i didn't mention names i'm here to talk about the big names so people are saying kuti pachapedzisira paita kutaura taura pakati pavo but i don't see it that way on a greater extent i don't see it that way when you are creating content you need people around you for you to create content you need people around you unoda vanhu around you because you don't know it all hauzive zvese when you need people around you i mean kuti unodawo vanhu vanenge vachipota vachikuudzawo maideas here and there kuti inini kucontent creation ndiri kudai ndiri kudai kucontent creation ndiri kudai ndiri kudai and also those people are also part of the content as you guys would love to watch mukaona kiki nataiti na, na vana kim and tanaka youare happy if you see uh, ryan nesu vana kim and tanaka youare happy so hachisi chinhu chakashata chekuti macontent creators edu apote achiengaja vapote vachinge vari pamwe chete i don't see any negativity unless if there are toxic people around those people which you are engaging with mazviona because you have to know your boundaries when you're around people because vanhu tine macharacteristics akasiyana siyana saka if you are good at kudzidza vanhu i wouldn't see pane problem zvangu because you are only there to meet for business muri kuita zvinhu zvebusiness you are not doing friendship chichichi but if it gets deep wamufriendship nemunhu wawaengaja naye as content creators there are those people wekuti they grow up and become family vanopedzera vatoita family vatoo nebond rakanaka you'd want to learn that person muchidzidzana muchizivana and also uzoti ah pamumwe wangu ndamukanganisira pamumwe wangu ndamutsamwisa chichichi motodzidzana motozivana you can become family from this facebook from youtube from any platform I don't see anything wrong. But the issue comes when people on social media, ma comments, isusu ndisu tinoita kuti zvinhu zvispake tisi tinospaka tinokonzeresa kusanzwanana i honestly feel like tisu futi takakonzeresa katension between nyati nataiti because of our comments because zvimwe zvinhu zvacho zvataikomenta taipedzisira takuta kunge kiki and taiti are entirely wrong nyati naamai nyati ndo vari pa 100 percent correct yes its hard to admit but tisu takanyanyokonzeresa tension because we would have addressed the issues neimwe nzira takazama takagona kutsura so tinoita kuti hotspot yedu isusu yemaanger issues yedu yemaemotions yedu ipesanise macontent creators edu saka ipapo manje through macomments iwayo pakaita any of the content creators vanokecha mafeelings ndo panotanga kusanzwanana kwevanhu vamwe vakuburitsa nyaya dzekumashure vamwe vakunetsana vamwe havachanzwa kugwanani saka let's just be happy that these couples are meeting let's just be happy that theyare having a good time because who would want, who wouldn't want a good time ini ndikatotarisawo ndichitoscrollawo payoutube ndichitoscrollawo pafacebook ill be like ha i wish i was there too because i love to be happy you'd, you'd love to be happy also hakuna munhu asingadofara uchitotozonotowisho tidai ndiripo but chinhu chakashata ijelasi godo rekungoshuvira zvinhu zvakashata i also read this comment yekuti anzi mao black party ari weird he these people he tichazonzwa kuti kuromba insaf and idzodzo pfungwa idzodzodzo i think people should decolonize their minds ipfungwa dzevanhu ava chiri kumashure guys ipfungwa dzevanhu kuti chiri kumashure because people do horse parties wotosarudza theme yekala yauri kuda if its black its black if its pink its pink saka hapana need yekuti titange kuti he maall black party he chichichii muchida kuhotspota chete kuti paite tunyaya we all know you zimbabweans you want stories tinoda nyaya but sometimes let's just be happy when things are going well for others let's just be there to clap hands for them kana usina chekukomenta usina chekutaura wosiya zvakadaro pane kuti uvepo pakukonzeresa nyonga nyonga pakati pevanhu nekuti pane vachatozoenda kumainbox evamwe vachitaura taura zvinhu we all know, eh, we all know you emazimbabweans vachida kuhotspota chete ruvengo but if its god given if its god allowed kana mwari vatendera zvavo kuti mudanane munzwanane there is no one who can come and make you guys apart so thank you so much guys for watching you guys from cape town you are really enjoying life vanhu kucape town mukuenjoya isusu tisu tisiri kuenjoya tisiri kunakirwa guys tisu tiri kutosarira macontent creators ekuzimbabwe tiri kutosarira tiri kufanira kunge tichitobatana tichitoenjoya life sezvaro